Mwathani Jesũ arogoocwo. Njĩtagwo Pastor Rose Gĩthĩnji, kana ũrĩa ũngĩenda kũnjĩta ndarĩkia gũtungatĩra. Ndungatĩte mĩaka ikũmi na ĩnana, aah na ndaheirwo kĩheo. Mahinda marĩa ndathiĩte Prayer Center Katoro-inĩ. ngĩhoya nĩ ũndũ wa ũrĩa ndatindĩkĩtwo nĩ mathĩna makwa, na ndĩ kũu power room kũrĩ ũndũ wekĩkire mũnene mũno, nĩ ndaiguire hinya waharũrũkio nĩ Ngai, na ngĩanjĩrĩria gũthiũrũrũkio, na o hĩndĩ ĩyo Ngai akĩnjĩra nĩ ngũtuĩte kĩndũ gĩakwa kĩa goro, nĩ tondũ nĩ ũikarĩte wĩna ũthingu. ona ũkoretwo na mathĩna marĩa wĩ namo, na rĩu koguo nĩ ndĩkũhũthagĩra na njĩra ya magegania, ya kuohorithia andũ a kuuma mĩnyororo-inĩ ũrĩa mũũru. Na rĩu koguo nĩ ndonire kĩoneki kĩarehwo, kĩnene mũno gĩkĩhana tarĩ mbathia ĩragurio. Na kũu thĩiniĩ wa thĩ ya kĩĩroho, nĩ ndonire ũrĩa andũ mohagwo na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, ngĩona ũrĩa mĩrimũ ĩikagio ĩgwetetwo nĩ mũrimũ mũna, ngona kĩndũ kĩrombũka gĩgathiĩ o he mũndũ, ũkeĩta mũrimũ nĩ kanca, mũrimũ nĩ pressure, nĩ wa cukari, maũndũ macio mothe, Ngai agĩcoka agĩkĩnjĩra atĩrĩrĩ, andũ aya mohetwo rĩ, Nĩngwĩtĩkĩrĩtie na nĩngũkũhe hinya wa gũthiĩ ũkĩmahunjagĩria na ũkĩmohorithagia. Na rĩu nĩndoririe Ngai ciũria, hihi namo makwa marĩa mekũndehete gũkũ-rĩ, Ngai-rĩ, ma fees ya ciana ona kana kũgĩa gũkorwo ndĩna permanent home atĩa Ngai? Akĩnjĩra tigana na macio nĩtondũ nĩngakũhingĩria. ona ũtahoete thiĩ na mbere na kũndungata ngĩgĩthiĩ na mbere na kũria ngai ciũria na rĩu tondũ ndĩ mwarimũ mwandĩke nĩ thirikari rĩ atĩa ngai nĩ ngũhotanĩria ngai akĩnjĩra kũu ũraruta wĩra nĩ ndĩkũhũthagĩra na njĩra ya magegania na nĩgetha narĩo rĩtwa rĩakwa rĩgocagwo na nĩma ndoima kũu ndacoka wĩra-inĩ ah, mahinda marĩa ndakoragwo kĩrathi ngĩrutana ndarĩkia kũruta ciana Nĩ ndathiaga raũndi ngĩmakagĩra ciana, na o kana karĩa kena thĩna nĩ ndaiguaga o hinya ũrĩa wokĩte power room nĩ wangoraga, ngaigua ndaigua mwana ũcio ena thĩna, na ndarĩkia gũthomithia ngera mwana ũrĩa nyuma thutha, na ta hĩndĩ ĩmwe kana kamwe kaimbaga ciara na moko, na gakageria kũheo ndawa mũno. na ũhoro ũcio ndwathiraga no hĩndĩ ĩrĩa ngai anguũrĩirie ũhoro wa mwana ũcio na akĩnduta nĩ twahoire nake na mwana ũcio akĩhona na akĩhona na nĩ ngũthiĩ ngĩgũtaragĩria maũndũ maingĩ na ũrĩa ngai atũtaraga ũrĩa tũrĩkaga deliverance ũrĩa tũrĩhoyagĩra andũ na ũhoro ũcio ũgathira na ũgathira biũ tondũ we- bata nĩ gwathĩka bata nĩ ũthingu Bata nĩ gũkorwo tũkĩrũmĩrĩra njĩra cia Ngai, tondũ twarũmĩrĩra njĩra cia Ngai tũtirabatara marĩtwa manene, no kĩrĩa qualification ya mbere tũrabatara nĩ ũthingu na gwathĩkĩra Ngai, ũcio nĩguo ũndũ wa mbere, na Ngai nĩ egũkũhũthĩra na njĩra ya magegania. Ngai nĩegwĩtĩkĩra gũtwaranaga hamwe nani. Ndĩ na maũndũ maingĩ Ngai anjĩrĩte thiĩ ngĩguũragia na ngĩtungataga eh, andũ ake na nao metĩkĩra kũigua na mathĩke na maigue ũrĩa Ngai aroiga nĩ megũkuohoreka na Ngai nĩ ekũmarathima. Ngai arokũrathima nĩ ngũkũhe ũhoro wa magegania ũrĩa wekĩkire cukuru ĩyo ndarĩ thĩinĩ wa part two. Ngai akũrathime na akuonekanĩre. Amen.